Di rastî de çîrokî dîrokek dûr û dirêj heye û dema ku mirov li her cihekî akincî bibe, serpêhatiyên van jî bûne bi çîrok, Ew çîrokaneyê ke li bin dinyan Ew çîrokaney ke li ser asman in yanî palawanekan deçin, emane çîrokî yekcar kon in. Meriv ji sedî sed nikare bêje ku kengê destpêkiriyê çîroka kurdî ya folklorî derketiye. Di nav folklora kurdî de dehan çîrokên corbecor hene û her yek ji van behsa tiştekî dike. Ev çîrokên folklora kurdî. du cû re ne. Yek jê navê wan çîrok e, yek jê navê wan çîrvanok e. Welatên kolonyalîstî û dagîrker çende karî ne dest bi ser çîrokên folklorî yên kurdî de bigirin û bidizin bikin î xwe. Xwey dagîrker kedê Tenha ceyşêk nîye bê cografyeke dagîrka. Pêştir deyê wê kultureke dagîrka. Min di vê derheqê de ji lêkorerîn vî varî pirsî, gelo neteva kurd çiqas kariye mifahê ji çîrokên folklorî bo sînema û festîvalî werbigire? Mixabin, mixabin, ne netewê kurd, ev sînemagerê me, hetanî niha jî

Beşek din e sereke ji folklora kurdî çîrok e. Bi behskirin û vegotina bûyerekê bi avayê dewkî jê re çîrok tê gotin. Kilo mala ha le perre gişt. Berdiri haka man kenu kenalan diz koşkey reno yare le bavan. Em î şebkê goli. Di nav çîrokan de bûyerên rast, xeyal, şer û pawçûn, evîndarî û ustûreyî tê behskirin û ew bi avayek heyecanî têne vegotin. Çîrok guhdarên xwe dibe nav xeyalan û carinan van dibe nav çiyayan û carinan van dibe hevtebeqeyên esman û carinan jî van dibe li cem qehremanên rizgarîbûna van. Di demên berê de ew çîrokane hemû bi avayê dewkî hatine gotin. Her neteweyekî çîrokên taybet bi xwe hene û çîrokên van behsa serpêhatiya jiyana van dikin. Netewa Kurd jî yek ji van netewan e ku di varê çîrokên folklorî de gelek dewlemend e. Çîrokên folklorî yên netewa Kurd pileyekî bilind hene. Di rastî de çîrokê dîrokek dûr û dirêj heye.

dîroka çîrokên folklora kurdî pir kevne. Meriv ji sedî sed nikare bêje ku kengê destpêkiriyê çîroka kurdî ya folklorî derketiye û domandiye. Lê li gor hinek gumanan, li gor hinek naveroka hinek çîrokan, Çîroka folklora Kurdî berî hatina pêxemberan dest pê kiriye. Bi ewkê dest pê kiriye, bi ezdatiyê dest pê kiriye. Wextê ku Kurdan fikirîne pêxember tiştek tune bûne li holê, fikirîne gotine Hêzeka nihênî, manewî, heye ku vê kaînatê îdare dike, jê re gotine ezda, yanî ew ê ku min, wî, ez afirandime, ku yanî ew jî xweda ye. Îcar ev ezda, ezdatî di nava demê de bû weke oleke manewî ji Kurdan re ku niha dewama wan em dibêjin Êzîdî, Êzîdiyatî ji wir dest pê kiriye. Ya di dûa hinek çîrokên Kurdî li ser Adem pêxember û Diyame Hewê hatine gotin. Wextê ku mesela Adem pêxember destpêka hatina pêxembera ye. Li gor ku alimê dîn dibêjin Adem pêxember di navbera deh hezar û yazdeh hezar sal berê de dest bi jiyanê kiriye. Yanî eger ku ev çîrokê folklora kurdî jî ku naveroka wan li ser van tişta ye xuya dike ku Çîroka kurdî ya folklorî berî deh hezar, berî pazdeh hezar sal berê dest pê bîye û hetanî vêga di domîn e. Di nav folklora kurdî de dehan çîrokên corbecor hene û her yek ji van behsa tiştekî dike. Tê zanîn, Hin ji van çîrokan behsa jiyana rastîn dikin û hin jî xeyalî ne. Bi vî avayî di nav folklora kurdî de ew çîrokane hatine gotin yên wekî çîrokên rastîn, xeyalî, canjiber, dîrok, evîndarî, efsaneyî, civakî û ustureyî. Dahênerên çîrokên folklorî ne diyar in û ew çîrok yên gel hatine nasîn. Ew çîrokên folklorî me hîn dikin ku Em mifahê ji ezmûn û derbasbûya pêşiyan verbigirin. Ew çîrokane reftar û dab û nerêta bav û bapêrên me nîşanê me didin. Çîrokî folklorî kurdî de zor man heye. A bedaxewe li hemû ewanê ke ta êsta basî basî beşekanî folklor kirawe, tenha efsane û hekayet û

Heye ez bi pêçewane wê. Hapa heye ez nimûneyê eql û hîkmet e. Yanî heye ez palewanêk e. Tebî li hemû miletan heye belam hekayetî kurdî heyasî taybet zor taybet e. Em palewane hemîşe eql bekar deynî û hîkmet bekar deynî û bi pêçewane bo berjewendî mirovayetî bi pêçewaneyê kosa ke hemîşe eqlî

du cû re ne. Yek jê navê wan çîrok e, yek jê navê wan çîrvanok e. Evê ku navê wan çîrok e, gelek şaxên cuda tê de hene. Çîrokên mêjûyî hene, yên aborî li ser bazirganiyê hene, yên rewşa civakê ku nîşan didin hene, yên evînî, eşq, evînê hene. û yên şer û herba hene. Înca çîrvanok çi ne? Çîrvanok jî temam fantazî ne û xeyalî ne. Yanî tiştê wisa ecêbin derdemîne ji hêza însana dere lê belê hatiye gotin û edebiyateka vêjeyeka pir xweş û dewlemend jî di van çîroka de hene. Çîrokên folklora kurdî behrek bêbingeh e. Çîrokên folklorî yên kurdan tariyêtiyê bo mirov dike rinahî. Ew çiraya çanda kurdî ne. Çîrokên folklorî di varê gotin û deqê de gelek bilind in û gelek nivîsseran bi helsengandin digel yên neteweyên din derxistine ku çîrokên kurdî gelek caran ji yên van dalamenttir bûne. Gelek çîrokên folklorî yên netewa kurd jî dişobin bi yên netewê din jî. û bi qasî van di varê gotin û deqê de dewlemend û pileyekî bilind hene. Lêkolerên Kurd dibêjin, bîhaniyan îlham û çavkaniya çîrokên xwe ji yên Kurdî wergirtine. Wextê ku çîro ez behsa çîrokên folklora Kurdî dikim, min gelek bi çîrokên miletê dî re rûqal kiriye, Ew dewlemendiya û ew edebiyata ku di çîrokên folklora kurdî de hene, di ya miletên dinyayê de em bêjin tun in yan jî pir kêm in. Lê hinek çîrokên kurda ê folklora kurdî û yê folklora yunaniya dişûfe hev û dinê. Min gelek li ser vê lêkolîn kir, ev jî Çavkaniya çîrokên Yûnanî ê folklorî ji ji çîrokên folklora Kurdî hatiye wergirtin. Hinek çîrokên folklora Yûnanî hene em dibînin ku eynî eynî hima bêje çîrokên folklora Kurdî ne. Încar çima ez dibêjim çavkaniya wan ê Kurdî ye? Ji ber ku Destpêka jiyanê li navroa her du çema dest pê biye ku miletê arî li wê derê derketiye holê ku îro jî bermaya wan kurd hê jî jiyana xwe li wirê didomînin. Li rojhilata navîn belav bûne li welatê avropa belav bûne. Îcar gelek alimên zimanzan dibêjin Çavkaniya zimanê dunyayê yê piraniya zimanê dunyayê çanda dunyayê dibêjin kultura kurdî ye. Em dirênin bi rastî jî ev çil û çar dewletên ku nijada wan arî ye, zimanê wan hind û ewropî ye, em dirênin di nav zimanê wan de, di kultura wan de gelek

Yanî her mîletêk li folklor de we li taybet li çîrok de taybetmendî xwe heye. Ke taybetmendî heye berawird kirdiniyan zor asan niye. Belam folklorî ême çîrokekan, çîrokekanî ême ewende bi waqî jiyan we nusawin, ewende têkel jiyan in, ewende li kûrey jiyan hatunete derê. Ême çîrokman heye, min bo xwe ke weku kesêk folk bilem pisporiyek heye li folklor,

ji hemû tex û qatekî bûne. Di nav vegotin û avayê vehûnandin û afirandina çîrokan de derdikeve ku ew çîrokane ji aliyê kêşan tex û qatê ve hatine afirandin. Gelek caran kesek evîndar negihaye bi evîna xwe, hatiye çîrokek li ser evîna xwe û astengiyên pêşiya vê evîndariyê afirandiye. An jî zilm û stema neteweyî yan jî bindestiya beg û axayan yan sedan mînakên bi destî wisa kiriye ku dahêner û afirînerê çîrokê bê bi xeyal û heqîqet tevahiya jiyana bindestî bike bi çîrok û ji bo nifşa li pey xwe behs bike.

Belam çiye her kes bi pêy şwên û mîzac û mebestî xwe yî. Dekrê kesek li çînî dewlemend û sero bê belam bi ruh legel çikirekar bê boyê dahênanî çîrokekê li berjewendî hejarekan bê. We dekrê hejarekman hebî çîrok binûse bi xwe hejar e belam li berjewendî paşakan bê wek wê esta. Di nava kurdan de Gelek birên cuda yên mirovan hene. Li ser wan biran her yekê wan li gor jiyana xwe çîroka xwe jî afirandiye. Mesela hinek çîrok hene tenê behsa feqîra dikin. Însan perîşan in, nan tine ku bixwin parsê dikin. Hinek însan hene Dewlemendin li ser dewlemendiya xwe çîrok afirandine. Hinek însan hene oldar in, olperest in, li ser manewiyatê çîrok afirandine. Mesela Dema ku Kurdan xwedayê mezin nas kirine ku jê re gotine Ezda, çîroka xwe jî li wê gorê afirandine. Dema Zerdeşt pêxember ku derketiye û piraniya Kurda bawerî pê aniye, ku navê ola wî jî Behdîn e li ser meselên olî gelek çîrok hatine afirandin. Dema hinek Kurd baweriya xwe bi Mûsa pêxember anîne çîrokên xwe li ser wê afirandine. Mesela Mûsa pêxember ji ber xelkê xwe reviyaye çûye çayê Kurdistanê Li wê derê bûye mêvanê kurdekî xwedîpas. Sê keçên wî hebûne, wî keçeke xwe daye Mûsa pêxember. Wextê Mûsa pêxember vegeriyaye çûye, wê keça wî jî bi xwe re biriye. Hinek tiştê wa hene wextê ku em dibînin, cûn û cûreyên çîroka kurdî gelek berfiran ê çîroka folklorî. Çîrokên folklorî yên kurdî ku her çawa me bas kir di demên berê de di nav işketan, di nav xaniyan de û her wisa demên berê şewan ku berq tune bûye dora hew kom bûne û çîrok gotine û ew çîrokane jî nifş bi nifş hatine heta nî niha. Di rastî de. Çîrokên folklorî gelek dewlemend e. Vek vêjeya dewkî jî gelek mifah li ser vêjeya nivîskî hebûye. Nivîser û lêkoleran karîne peyvên rastan yên çîrokî folklorî mifahê ji wan wergirin û bînin di nav vêjeya nivîskî de cihgir bikin. Di vê beşê de Min ji lêkoleran pirsî, Gelo çîrokên folklorî wek vêjeya dewkî çiqas karî ye? Li ser vêjeya nivîskî bandorê danê û lêkoleran û nivîsseran çiqas karî ne ji peyvên resen yên folklorî mifahê wergirin û bînin di nav vêjeya nivîskî de cihgir bikin? Dewlemendiyeke folklorî pir pir mezin hêj bi devkî tê gotin û di nava xelkê de belav e. Lê mixabin her ku diçe kal û pîrê me dimirin diçin û ev kultura ku bi wan re ye jî binax dibe. Încar hêvîdar im ku ciwanê me, akademîsyenê me, lêkolînerê me Têkilî bi van kal û pîra re deynin çîrokên ku li ba wan hene, meseleyê folklorî hene wana rojek berî rojekê binivîsin. Ez mînakekê bibêjim hezar û neh sed û ya heştê û pênc bû ya heştê û şeş bû. camêrek li Êlihê hebû min xortekî şande balê biriya telefonê min jê re hene pere şand min got here balê silavê min lê bike çîrokek li balê heye bi navê Abidê şikeftê bira wê çîrokê ji te re bêje dengê wî bigire. Çûbû dengê wî girtibû sê şerî tije kiribû hê jî ew şerî li ba min hene hê ji min wê çîrokê nenivsandibû min bihîst ku ew camêr çûye rehmetê ez niha dibêjim xwedê rehma xwe lê ke û wî efû mexfîret ke piştre min bi seda car ji kurdan pirsiye kurdên kurmanc çi li rojhilata kurdistanê di nav şikaka de çi li Başûr, çi li Rojava, çi li Bakur, çi jî di nav Kurdên ku wî çaxî di nava Sovyetê de bûn, min pirsa vê çîroka abdê şikeftê kiriye, kesekî ku bêje min vê çîrokê sah kiriye tune bû. Yanî tiştê ez dixwazim bibêjim ev e, ev kal û pîrê me ku niha jî hene li heyatê ne, Di nava pênc deh salê din de yek ji wan namîne, wê tev herin. Înca ciwanê me, lêkolînerê me, akademîsyenê me rojek berî rojekê bi van re têkilî deynin û tiştê ku li ba wan heye binivisînin û bikin malê mêjû

Ême êsta deyan çîrokman heye li rûdawa folklorîyekan wergîrawin û çîroknûsî emroyî bi teknîkekî taze basî kirdin. Ya roman e, ya şiir e, ya şanogerî ye. Meselen Rehmetî Seîd Nakam romanekî heye bi navî Agirî Binka.

Ew nûserekan man zor nizîktir bû li folklor ta li zimanî edebî êsta. Boye ema hemû ew sûdê ye ke folklor ya em xezîneyê ke ême îstifademan lê kiro ke ji folklor e. Folklor bingeha netevan e û neteve bi folklora xwe ve tê nasîn. Çiqa sereke ya folklora kurdî jî çîrok e. Nasîna çandê nasîna neteve ye. Çîrokên folklorî bandorek zêde li ser netevesazî heye. Çimkî bi serhatî û derbasbûya gelê Kurd hemû di nav çîrokan de ne û ew çîrokane jî ji bo dersvergirtin ji derbasbûyî bo gelê Kurd pir girîng in. Gelek ji dengbêjên Kurd mifah ji çîrokên folklorî vergirtine û anîne ziman û ew çîrokane hem dîroka gelê Kurd bûne û hem jî li ser pêvajoya netewesazî gelek bi bandor bûne. Belê bandoreke pir pir mezin li ser netewesazî heye ji ber ku Di çîrokên folklorî de, di çîrokên folklora kurdî de daîm desthilatiyek heye, daîm dewletek heye, nîzamek heye, întizamek heye, leşker heye, girtîgeh heye, girtin heye, şer heye, herb heye. Îcar wextê ku meriv van çîroka dixwîne, mefhûmekî dewletî ê miletî pir xurt ji meriv re çêdibe. Gelek car di çîrokên folklora kurdî de mefhûmê milîbûn û dewletbûnê meriv dibîne. Lê mixabin îro bi piranî li bakurê Kurdistanê ev tişt di nava kurda de nemaye. Ema belkî li başûrê Kurdistanê ev tişt hinekî xurt bûbe Yan jî li rojava van deh pazdeh salê dawî de yan jî li rojhilat hebekî xurt bûbe. Lê belê li Bakur ev tiştê hanê nemaye di nava Kurda de. Ême li folklor de zor xizmetî neteweyê êmey kirduwe û berdewam deşika û ême bo hemû karêkî pêşkewtû zimanî xoman ewroyî dibê bigerîne bo folklor. Ema lêra duayî li nawerok de, li nawerok de hemû folklorî ême însan radênî li ser tehemul û bîrkirnewe û guncan û yanî rêgayekî nîşan dide ke li jiyan serkewtû be. Hindêk ême be taybet li destan we li lawik de hestî neteweyî mane ye. Eger temeşa bikein dastanekan û lawikan hendê car naweroç ya rûdawî lawikeka li beramber neteweyekî tir e. Ewe ereb e, ewe turk e, ewe faris e, ewe ermen e ya wilatekî tir e ya hikûmetekî tir e ya çînekî desthilatdar e. Lewê însan li ser hestekî neteweyî xwe ragirî û bergirîkirdin

li serî kurdane perwerde debêtin. Netew'a kurd di varê sînemayê de hindekî lawaz e û nekariye bi avayî baş mifahê ji çîrokên folklorî bo sînemayê verbigire û sedan çîrokên kurdî yên bûyerên rast û heqîqî hene ku serkewtin û qehremanîya gelê kurd di hember dûjmin de nîşan dide lê mixabin Gelek ji wan çîrokan nehatine nivîsîn û her bi avayî dewkî hatine gotin, ne tevok kurd nekariye ji bo sînemayê mafahê ji van verbigire. Ji aliyek din ve jî bo festîvalî jî gelek bi kîmî hatine bikaranîn. Min di vê derheqê de ji lêkorerên vî varî pirsî gelo ne teva kurd çiqas kariye mifahê ji çîrokên folklorî bo sînema û festîvalî verbigire? Mixabin, mixabin. Ne netewê kurd, ev sînemagerê me hetanî niha jî hîç mefa û sûd ji çîrokên folklora kurdî wernegirtine. Lê di van salê dawîn de ku ev derfeta Facebookê derketiye hinek însanan belkî bi derfeta xwe, bi îmkana xwe, deng girtibin û weşandibin wekî dinê mefan negirtine. Birêne xelqê biyanî sînemagerên biyanî diçin ba zanayê Kurda ba nivîskarê Kurda yan jî diçin Kurdistanê dixwazin ku Naveroka çîrokên folklora kurdî ji wan re bêjin ji bo ku ew filîma li serê çêkin. Mesela gelek car sînemagerên swêdî hatine ba min, du car sê car min wan şandiye Kurdistanê. Min navnîşan daye wan çûne bi hinek însanan re têkilî danîne û geriyane û tiştan tespît kirine û ji devê îxtiyara tiştê folkolî wergirtine. Încar. Îcar mesela kê ye, mixabin gotineka pêşiya ye, dibê giyayê hewşê tehle. Sînemagerê me jî heta ku ji wan karibe, diçin tiştê naveroka folklora ereb a, ê tirk a, ê faris a, ê yunaniya, ê ewropî a digirin li berê filîm çêdikin Lê belê ew nafikirin ku li ber naveroka filîmê xwe, çirokê xwe filîma çêbikin. Sînema û fîstîval wek bi şêwe ciyawazekanî ya meselen şanogerî, teknîke nûyekanî, hunerî nûyê, ê me kemêk direng bi xwe kewtûn.

Belam hunermend eger pişt necîrê, eger yarmetî nedirê, eger meselen saziyekî nebê be deyan sal li nav de îş bike, natwan îş bike. Welatên kolonyalîstî û dagîrker çende karîne dest bi ser çîrokên folklorî yên kurdî de bigirin û bidizin bikin î xwe. Xwe dagîrker kedê tenha ceyşêk nîye bê coxrafyeke dagîrke.

xwendina ne xwendina çîrok û çîrokên folklora Kurdî û berhemên klasîk xwendina ser kaxiz îro nemaye li dinyayê. Ne ne ku tenê nava Kurda. Piştî ku ev interneta nûjen derket û ev telefonên ku ji wan re dibêjin telefonê bi aqil derketin û Facebook ev Telegram û WhatsApp û van tiştê dina e, xwendina li ser kaxiz bi derbekê rakir ji holê. Îca wextê ku meriv nexwîne berhemên kevin wek kitêb li ser kaxiz ku meriv nexwîne meriv tu tişt Ji xwendina nivîsên di înternetê de fêm nake. Ancax însanê lêkolîner wextê dikevinê lêkolîn dikin fêm dikin. Wekî dinê bi piranî ev însanê ku emrê wan ji çilî kêmtir be ê di navbera bîst û sîyî de temam di destê wan de ye li tiştê beredayî dixwînin û peyamê beredayî ji hev û dinê re dişînin. Mesela birêne îro zarok Wextê diçin dibistanê, êvarê wextê ji dibistanê tên mala xwe, tên nayên van tabletê xwe digirin û dikevine înternetê û filîma temaşe dikin û bi hevalê xwe re mesaja peyama dişînin û tiştekî ku fayde bide wan nakin. Înca ev min demek berê gotarek jî belav kir ku ev înternet, ev teknîka nûjen însana û dinyayê ber bi nezanin û cehaletê ve dibe.